Insellmulkom sinjuri nilqawkom għal xuta aħna. Għadna biex xort sa xed nagħtu donazzjoni lil Puttinu tal-li qegħdin casual. Ara naqra, ara naqra. Però illum ibqgħu magħna Programm mimli daqq żbajda, ħa nitkellmu mal-anzjani, ħa nitkellmu mat-tfal, ħa nkunu qed induru diversi suġġetti minn ġenerazzjonijiet differenti. U jekk taraw xi ħaġa interessanti bagħtulna dejjem fuq shooter@danusan.com. Issa, mill-bidu tas-sena sal-lum, il-Pulizija għamlu 280 breathalyzer test. Kemm taħseb illi hu l-ammont li sabu n-nies fis-sakra?
280? Minn 280? 157 xi ħaġa hekk sabu nies fis-sakra, ġifieri hija kemm xejn għolja. Żgur li għolja. Ħela kbira u. Ħela ħela. Ejn nofs it-tafstijiet qed ngħidlek fl-eżatt anzi. Ġifieri da qed nagħmlu 280 test minn jaf kemm jiġina. Tajjeb? Tnaqqas 157 li kienu ċerti. Tajjeb, jibqa' 123 test li armejni għal xejn. Le, ma tajjeb għax inti tħu oh, pjaċir. Eh, ħasra, qabel immur noħroġ test li jiswa l-flus, nagħmilhom testijiet li ma jiswux flus, ma jaħlux. Ah. Jien naf tagħmilhom il-famuż test ta' żmien ta' ngħid iżda kien ikun. Iġelu timxi fuq il-linja. Jew inkella test tal-PP. Test tal-PP mela l-pulizzi u jagħmel hekk test tal-PP mhux raġel timur il-laboratorju jew eh, x'qed timmaġina ċaqa. Eh. ċaqa tisbuħana qabja b'dak l-abjad li jixel. Il-fanal. Għalli tara. Titlaqilhom bil-lejl hemm u jrid jolqotha. Fimt? Eh, u nisa x'jagħmlu?
Eh, nisa jridu jmorru. Eh, Isimgħu minnu. Ħanifqawa ħammorru l-active aging ta' fejn? Pembroke illum.
Pembroke.
U murint, murint għax ħamra sħana. Kieku mur ta' għax Pembroke kważi fl-erja tiegħi.
Bħal ma ħataraw minn ftit ieħor l-anzjani ta' Pembroke bħalissa kuna qegħdin jieħdu dak li jgħidulu il-First State Course. X'in id-differenza meta qed tgħallem il daw in-nies li huma responsabbli għan-nepotijiet, għat-tfal, x'in id-differenza? Iktar responsabilità.
Inti trid tkun At all ages, għandek sitwazzjonijiet differenti, responsabiltajiet differenti, però jekk inti tkun taf is-suġġett, tkun qed tieħu l-prekawzjonijiet li hemm bżonn. Allura jekk inti għandek tifel jew tifla illi taf li din għad tkun hemm il-mod imqarrba jew mqarreb iktar, tgħid mela jien hemmhekk dak il-bieb ngħalqu. Importanti tibqa' taġġorna ruħek il-għaliex jista' jkun jinbidlu xi affarijiet. Mhux se jinbidel drastikament, tafx ġifieri. L-irsin hemm jibqa'.
L-irsin huma tan-nisa.
Għandna pjanta msemmija li
Jiena nawguralkom biex kollha kemm intom sewwa ssiru first aiders u salvaw in-niedel. Ma jsalvaw il-ħadd ma jiġri xejn. Imma jekk jiġri fidejkom. Ma jweġġawx huma.
Ma jweġġawx pellaw biex eh, daw kollha illi huma mħajrin li jieħdu dan il-kors. jmorru fuq l-active aging tal-erja tagħhom u japplikaw għaliex xi ħaġa vera importanti għal kulħadd.
U dejjem nisħ u l-importanza tibqaw xi dar waħedkom għaw fej tmorru fej tiħdu pjaċir fej titalmu xi ħaġa u fej tħossukom attivi fiċ-ċentri tal-anzjanità attiva ħabib tagħna. Ejwa, u Jiena ħassejt li għandi nistaqsi domanda forsi cliché. Leġittima. Leġittima lit-tfal tagħna, tagħna mhux tagħna tnej, imma t-tfal li nġibu fuq il-programm. U d-domanda kienet jekk jixtiqux li jiżżewġu. Jiena t-tifla qalet li ħatibqa' miegħi. Għaldejja. Għaldejja.
Inti beħsibek tiżżewweġ? Għax ma jkollix aptit. U għaliex ma jkollokx aptit imma? Ma nħobbx għarosa.
Imma ddejqek għax girl forsi? Mhm, waħda li ddejjaqni. Lmi? Lewa.
Għax girlfriend tiegħek jew x'inhi? Il-ħabbiba tiegħi. Imma għattela li ddejqek?
Mhm. Ovvja, diġà għandi boyfriend. Ġa għandek boyfriend? Għax il-boyfriend x'irid ikollu l-aħjar? L-aħjar xejn.
X'jifieri xejn?
Dak li għandu jien. Ikun bħalek eżatt. Eh. Meta tiżżewweġ suppost tixxerja, eh? Naqsam ma' bin najf, mbagħad nieħu waħda lija u waħda lih. U taħseb li trid ħafna flus biex tiżżewweġ? Tixtri l-ħafna tfajjeriet. Tipo eżem biex ixxilhom. Trid ħafna ġieġ għax għax naqra minnhom. Ma tandhom il-glassi sekk. Dak. Eħe. U mbagħad jekk jkissru għandhom ieħor par. Daw qed ngħidu tfajliet. Iva. Le.
Għaliex ma tix tiżżewweġ? Għax għandi d-dar, id-dar għandi toys, mbagħad nilgħab bihom. Eh, all right, ma għandha xejn taqsam ma li tiżżewweġ, imma so taf x'inhi tiżżewweġ. Imma meta riġi merit tkun xed. Eħe, għandek dik raġun hemmhekk vera. Imma taf għalfej. Jena minn hawn xi nagħti parir in-nies li huma mdejqin fiż-żwieġ tagħhom tajjeb kif jistgħu jħossom aħjar. Qabdu qabdu l-video tat-tiċ. Għal il-memori. Xaw minn għadu nitjax. U għaraw kollu blura. Bil-rewind. Sa' kem jasal il-moment fej iċ-ċurket joħroġ il-barra mis-suba.
E voilà. Daċta. Għada.